Awle hei vawiinah Zo Khawthar yma Vice President Pu Ngura kawmna hun tawi te kan neih lawk dawn a, hei Hmangsain Pu Ngur vawiin lampang te engtiangin nge Zo Khawthar yma ten hun hman pum tak te pawh a sam zeuh leh? Vawiin hi Rita Pu Chawng Hmingthanga kha a ruang zawn ni lina a ni a, Section a waisin in an kal a, chuan puiin Chawngpawrh section tlangval puithiam mi sawmhnih rualin an zawng thla a. Khum chawngkai atang in an zawng thla a, pui hi ni dang aina lian a.
E khai hei, kan tial tui chu lian bet bet khawp mai rap thlak khawpin a lo lian a nih hi. Mahnia kan hleuhna nen kha chuan inthlau tak a ni, ri ho thut thapna. hmun kha saw lai vel saw nia hmahni a tui tla awm nia mi kha saw sawng lai vel zawng zawng pawh saw tuiin a chim vek tawh a kan thiar thlakna hmun erawh kha chu khutah khawn kan zuk dah a khulai atang khan kan la kai a amaherawh chu hmahni an thutna lai hmun vel chu helai bawr vel hi a ni a tunah chuanin hei helaia hnim rawn lang zawn ah sawnin balu tanna a khuahna a awm a, sawlai hmun bul bawr vel atang lung vel pawh kha lang thin kha ni a, maira chu vawinia chuan a lang lo a, hei Chawngbawl a section thalai rual te aw vawinia hian tui tla ruang zawng turin tunah hian a inbuatsaih mek a, tip te kan han tawn fel anga aah kan chhuk thla deuh nghal mai dawn a ni. mi sawm leh ti vel an ni e sawm sawm pariat vel lai kan ni e
dang khup ni e an rawn thleng tha ta na ta hian rawn lut phe rawh rawn chhuak vat rawh
hai he ti lo ah

tu tu maw rawn thleng kim lo tu hi
Thailand thlak tir na ta khan nuam tawltuk hi rawn chhuk ve em
Vantha leh Sipa te te an la rawn thleng lo a nih chu.

Duke te nen tlangval sawm hnih rual kha te khan sir a bang sir leh sir kha an dak tha ta a, tichuan pakhat hian Duke khi a lo vuan tawp a, midang zawng zawng kha a rawh takin te khan an hloh tha a, a chhan chu uluk taka zawng tur chuan lehlam lehlam a thing rawn uai kan tih ang chi, khami karah khan a tang nge tang lo tih te ke a zu tak kha a ngaithei a ni.

Kilometer nga
kilometer ruk chho vel chu ni ang a, ka chiang lo a ni he kawng hi maw? Aw, chuanin a tlak tan tirh dan leh a hun lai vel pawh kha report khawi tan in pe leh zun. Aw, ka chawng hming thlangah hi Minga Inrinni ning ka hria, Inrinni khan an inkap tan kha a ni a, tichuan ani kha an inkap hma te a. Hnathawk a lo chhuak a nia. Ani hi cement mix hi an ni hle bawk a. Tichuan boruak veng tura ngai na nana chu hnathawk tura chhuak kha a nia. Ani hi tah khan atanga rawn ral tlan, ral tlan rei ve tawh kha a ni a. Hna han thawk a, an hrio lehlamah infak awm lo nana chu lau thawng ve nen he laia lei rawn kai hman tawh si lo nen khan a remna lai lai a pan a rawn tan kha a ni a, tin a thianpa nen hian an ni a thianpa pawh kha a rawn hlauh kai trawk a, lo chau ve tawh bawk nen an ni kha thiam leh thiam lo khan hlauh vang te pawh a niang a, a rawn Hleih phei ve bawk a, tichuan a chau tawngkhawng ve nen chu i lo thiam dik tuk bawk lo nen khan a thianpa pawh khan a han chan turin amah kha chau ve tawh bawk si a, an inchan zo ta lo a ni, nana i lo chak ve bawk nen. A ni tak chu, ani chuan vawiin lampanga nilengin a rawn zawng ta, a zawng te pawh an rawn thaw tawng a, vawiin lampang enge a sil lem pen tih emaw hnuma thar lam hmuh in a inlem hrih hran lo. A hnu hma hi a hnu hma han tiin a, siltlen han hmuh tur ang chi te a la awm lo va, tichuan Mizo danah ni sarih sawm thin a ni a, vawiina ni lihna a nih a, ni phum kan la nei a, tichuan kan hmuh hma loh kha chu Mizo dan angin ni sarih kan zawng dawn kha a ni mai a, hmuh ngei pawh kan inbeihsaih a, hmuh kan hmuh ngei theihna tur a, tur atan pawn Mizoram mipuite'n theih tawp chu a awm.

Harsak nute intlawk em? Enge kal zel dan tur te an awm a, vei zawng te min han sawi sak thei chuan lo a ni. Ral tlan hi tun kan chhinchhiah tei chinah hi chuan sang thum leh zariat leh sawmli pakhat khan nizan thleng khan kan chhinchhiah a, vawiin mi ah lut an awm leh bawk a. Sang thum leh zaruk leh sawmnga sawmruk chho hi chuan nih tawh ka ring a. Vawin tlai kha ka en hman chiah lo a, tichuan kan enkawl chhoh dan turah hi chuan hmalam hun tunga kan hre lo va, Karchhungah pawh hian an hawng thei a, tin a indosal hmuh lai te an ni a. Kar khat emaw, kar tih emaw, a chu ai rei zawk kual a ni thei bawk a ni. Kan hma lam tum tum a ni kan hre lo, Pathian pu thawh a ni sela. Tihian hei ang tawkin kan enkawl a ngai tawh a, chu nau te an ni a, chu tat zawk kan ni a, Zofa te kan ni a.

Tawngkaw VC te hi kan VC te hi an tha a, an chak em em bawk a, tichuan MEP, MUP, yma kan in pawh na hian tun tum ah kan ral tlan unau te kan enkawl na kawng ah pawh hian tak tak in hma kan sawn thla bawk a, tichuan harsatna hi. Aa, mihring chu harsatna kan nei vek a, Zopatar pawh ei chawp lo kan ni a, kan hnathawhna ber Sumdawng bungrua a lo lut ang angte, chhuak ang angte pawka ei zawng hi kan ni a, hetiang boruak a nih takah chuan kan nei zawmna hi ti hian an awm fun mai a, kan neih sa ang chi te, tua chhunga hnathawh tur hrang hrang awm ang chi te kan han thawk ve mawp mawp kha ni mai a. A thutik chung pawh chuan thutthiam nei tan loh chuan engmah thil zawm pawh tur a awm lo ang tih chu chutiang chu kan ni a, he kan ralhlan unau te eng chen nge an awm ang tih hriat a ni lo vang hian khawtlang hian sum kan nei leh lual bik lo a ni, amaherawhchu Pathian zarah tun. Thleng hian kan dah kan unaute leh a lo enkawl-tute hi chawhmaiin kan awm bik chuang lo. A awmzia chu mite tawngtai saknate, Zoram mipui, hun hrang hranga zopate, ram hrang hranga awmte in lo tawngtai sakna rah tun ahin kan seng mek zia a ni. Chuvang chuan harsatna neuh neuh chu kan nei. A chhan chu tukzan thlak lo ngai puai khat an thu chhum hi pek khat leh chan mai a ni. Chutiang ang te chu a ni a. Chum leh pai a hran fa taka luang lut hi a la awm lem lo va, tin sorkar lam atang pawn min rawn hriat sak se kan khawpui ruak hi an awm dan hi tih hi Zoram mipuite leh kan sorkar te pawh an theih tawp chhuah a. Kut tawh ni lovin min tawng try pui sela, min hriat pui sela tih hi ka sawi lut bawk a. Tin, inthiarna hi Uaimi Hall ah hian pakhat kan nei a, chuan Hall hmaah khian public toilet pakhat kan nei bawk a. Chute chauh chu nia, mi zan sawm nga zan sawm ruk chuangin a hman hmang tur chuan an inneih lo a ni. Tin tui tehna a lo ngai a. Tui nitin mi kal sang pum sang li an hmang zo a ni. Hmeichhia tam tak an awm a, mipa nen, naute nen inkual a lo ngai, insual a lo ngai. Khang zawng zawng nen chuan indaih hi har ve a ni. Chutah chuan PHE department lamin theih tawp an chuah a tin a hmunah. a hmunah min kal chilh a, a chhiatna lai an en a, a tul lai an thuam a, nizan thleng khan an siam a ni, kan DC te nen hian. Chutiang chu helai kan department hrang hrang te pawh an ṭang em em mai, kan boruak an hria, kan chanchin an hria a, heng min duh chilh a. Kan DC, Champhai DC chungah hian lawmthu kan sawi lo thei lo, ta chhan chu Champhai DC hian a hriat hle leh a lo kal nghal a, a hmunah.

blanket hi ban dal hi ni a, chutiang te chu min rawn pek hna an bawk a, a hmel atang kan tawng a, chuan chu chu a la indaih chhung lo a ni, khaw chhung hian in khat in a nei tam pawh chuan sawmthum sawmli chho hi an nei leh bawk si a, in tin atanga han theh chhuah tur kha a awm bik si lo va. Khawi atang nge kan zawn tawng tih kha i hruaitu tan chuan lu hei duh khawp mai an inkar ni phei kha chuan awm ngaihna kan hre lo hi ni tawp mai a ni. Ral tan unaute mang ang lo hiam ngai bawk si. Tanpuiin a tulna zawn a tanpuiin. Ngai bawk si. Hetah boruak dang a lo awm palh takin Sulaimu leng kara kal chhuk chhoh an nih vangin aw khang zawng zawng kha ngaihtuah a ngai a, lu hei duh map map khawp mai a inkal leh chuan. Ni e, khawsak dik tunah pawh chuti Mizo khawspa khawsak te chu kan hre vek a, chuti teh luang kan lo ni bik lo a, engtiangin nge nih nangni Yme te leh VC te Changkawp hianin pha tuna i sawi ang khan a rei hun chhung tur zawng te kha hriat a ni lo va, taktukah pawh fel duak thei, kar hlikkhat pawh la aw thei a ni a. Ka hnih khat te pawh lo awh se, engtiangin nge kan kal ang tih ka chu nia insawi ang khan rilru ha tur khawp mai in ka ring a, chutaiah chuanin enge kan unaute inkap vanga he boruak thil thleng chho hi a nia, hela i ngaihmawh an inkarna chungchang chu chu hran hnih se, helaiah khawthlang thatna tur leh kan inrelbawl dan tur a tia i ngaihmawh zawng min rawn sawisak leh zeuh ila tih te chu kan duhdawn dawn a ni. Pathian thua Bible-ah kan hmu a, i awm tan tur chu Kalpa chungah ka hla amah chu reng lam a hla theih vek ang a ti. Amah kan ring chuan ei in tur pawh kha rawn awm mai tura ka ngai a. A chan chu, Tun thleng hian hna kan thawk bik lo a ni. Nupui fanau chhungkua chawm kan ni. Ama erawh chu Pathian kan belh tlat chuan tun thleng hian kan hmai bik chuang lo. Chu chu amah a rin, amah a rin ngam, a thatna, a tuna lai chu a ni a. Rat kan hei zo zai kan nei a, tumah chhungkua hnathawh thei bik kan awm chuang lo, an biak tho te pawn. Amarawh chu Pathian mihriat kan nih tawh chu kan hei chuang lo. Tun tum boruakah pawh hian kan sorkar chak tak a awm a, kan tlak chhamna zawn a hria ta hre turah ka ngai a, engkim chanchinthara te. Youtuber atang te pawn ni sela an lo hmu vek tawh a, an mahni rawn kal kher lo mah se, he kan boruak hi an hriat chuan a tu chuan Pathianin an hnenah hna thawk mai anga a rawn thleng mai turah ka ngai a, hmun dang dangah pawh hna tlan te chu an nei tho a lo, kei ni khuaa pawh kan nei tho, a khawchhung mi aiin an tam daih zawk, amaherawhchu tun thleng hian Pathian zarah an la hngaibik chuang lo a. an eitui chu ka ti miah lo. Kan ei ang a thlum a al kan zen ho a ni mai a. Keini pawn kan eitui chuang lo a, Rata nuna te pawn an eitui chuang lo a, kan ei ang a inang vek. Chuvang chuan amah kan din a, amah kan belh tak chuan mite hmangin. A rawn awm mai turah ka ngai a, tichuan ka inenkawl chauhna kawngah hian ni e, ral sahunna chunga ral hla a rawn rawn tlan an ni a, Zolpatharin an list an list hi chu fel fai tak kan nei a, chu kan dan leh phei siam chu kan siam ang ang te hi rawn zawm rawh se, a pawimawh ber. An khuaah khawkhata mi ropui tak pawh nei sela, khawkhata mi hausa ber pawh nei sela, he lai hmun chhavinna zawnga an rawn tlan a nih chuan a khaw chhung dan leh khawi kal zawh ang chi te hi an zawm vek tur a ni. Chu chu keimah hmuh dan leh ka ngaih dan a ni a. Tichuan pawi taka mikhual kan nihna hmun emaw kan va belhna hmunah, An duh dan anga kan awm loh chuan kan leng lo thei teuh thin, kan hnawk vat zel. Chumi tur chuan dartlan unaute pawh hian thil tawp chhuah a, inbeng hniam a, inphah hniam a, kan awm dan zawng zawng te, lehlam a kan awm dan emaw kha kha helai hmunah chuan a chhawp thei tawh. Hmeichhia chu helai hmunah a inah a awm laiin. a thu viau pawh a ni maithei. Mo a va nihna hmunah chuan a chhawm thei tawh lo. A mote chhungkua sawhkalna kha a va tawng tawh lo. Chutiang chiah chuan he lai hmuna an rawn awm chuan an rawn awmna hmuna dan leh hreikan zam zawng zawng kha an zawm thiam tur a ni. Chumi nih chuan tumah en rem loh a theih tawh lo. Chumi tur hian ka beisei bawk a, Pathian zarah an tam viau na chungin Kan khawm mihring zah ai pawh a tam zawk mah ni se la, Pathianin kan chungah a ro a rel ang a. Amah beiseitu leh amah bel taktute hnenah chuan kan hmei hi a phal tur hian ka ring lo. Chu chu ka innghahna a ni. A chhan chu, Miau la ka chhang ang che, thil ropui leh intluk leh hriat ngai lo kha entir ang che pialo. Kan la hriat ngai loh malsawmna hi mite tawnpui tura ke kan phenchhuahna hi kan ra tan unaute hi a ngeitir dawn lo ang. Chu chu Zoram mipui te pawn min hriat sak sela, min tawngtai pui mawlh mawlh rawh se. An mi tawngtai sakna a zara tun tum tun thleng ngei lova kan awm theih nasat a ni a. Theihtawp chuhin beidawng suh se, min lo tawngtai pui ngar ngar rawh se tih hi ka dil duh ni chu. A lam a, Mitbuainah inkawmna hun tha tak min pek avang kan lo khawp mai. Zokhawthar mipui te kalpan malsawm cheu sela, Kan unau raltlang te pawh hlim leh lawm tak an awm theih nan mi kan lo tawngtai pui char char a ni tih kha a tuamna kan hlan a ni mai sela kan lawm lutuk e Pungur a.